Bir ýurt düşüniň, uruş ýok, asuda-asmanly parahat ýurt. Ýöne näme üçindir, asuda-asmanly parahat ýurtda adam galmady. Halk göç edýär. Häzireçem göç bolup dur. Bir ýoluny tapyp ýurtdan gaçýarlar halk. Näme sebäpden? Meniň bilýänim, bir ýurtda uruş bolan wagty iň başda birinji bolup zenanlar çagalaryny alyp gaçýarlar. Ýöne biziň asuda-asmanly, parahat ýurdumyzda çagalar ýurtuň içinde eneler, atalar çagalaryny taşlap ýurty terk etmek zorunda kaldylar, mejbur boldular şuňa. Çagalar maşgala söýgüsini görmeden, ene-atasyndan uzakda söýgi görmeden ulalýarlar. Diri ýetim bolup ulalýar çagalar. Bu uly göçüň sebäbi näme bolup biler? Eň başda kanunsyzlyk. Kanun düýbünden ýok. Konstitusiýa bar diýýärler Türkmenistanda. Bar ýaly edip görkezýärler. Ýöne o sadaja kagyzda galýar. Adalatyň ýoklugy, bidüzgünçilik, ahlaksyzlyk, adalatyň büyük binalary bar gurulan, ýöne içinde adalat ýok. Uly gymmat bahaly hastanalar gurulan, ýöne içinde adamlar öli otyr. hiç bir bejergi ýok. Adamlar öz ýurtunda bejergi alyp bilmin, daşary ýurt daşary ýurtlara çykmak zorunda galýarlar, mejbur bolýarlar. Institutlar bar. Gymmat bahaly gurlan binalary, ýöne içinde bilim ýok. Ýaşlary, studentlary çärelere goýýarlar, bilim aldyrmyn. Döwrebap mekdepler gurulýar, okuw jaýlary çagalar üçin. Ony hem Arkadagly Serdaryň sowgaty diýýärler. Özüniň jübüsinden alyp, aýlygyndan alyp guran ýaly edip. Ýöne içinde bilim ýok. Çagalarymyz jahil ulalýar. Söz azatlygymyzyň ýoklugy. Konstitusiýada her kim öz söz azatlygyny ulanmaga haky bar. Ýöne bize öz söz azatlygymyzy ulanmaga bermeýärler, ýol bermeýärler. Kanun ýoklugyndan hemme ýer korrupsiýa. Haýsy kapoýa barsaň, eliňe garap durýarlar. Okap, eliňe diplom alansoňam, daşary ýurtda gowy edip okap, studentler eline diplom alyp gelýärler. Ýöne işe girip bilerlermi? Haýsy gapyja barsaň eliňe garap durýarlar. Ine, şulam kanunyň ýoklugyndan gelýär. Öz ýurtumyzda Türkmenistanyň watandaşy bu welaýatdan bu welaýata geçmek üçin hem propiska soraýarlar. Ine, mysal üçin, näçe gezek görkezdik muňa. Hasamy Telegram kanalymyzda gelen habarlardan ýurtun içinde Aşgabada gelen Türkmenistan watandaşyna propiska soraýarlar. Bu näme demek? Kanun bar bolsa şunuň ýaly zatlara ýol berýärmi? Kanun boýunça her kim ýurtuň daşyna çykmaga hem öz ýurtuna girmegem haky bar. Ýöne, häzirine göreňiz. Ýurtuň daşyna çykyp bileňizmi arkaýyn, eliňizi sallap, daşary ýurtdaky adamlar ýaly? Ýa-da içere girip bileňizmi, eliňizi sallap, näçe gezek sizleri telefonyňyzy eliňizden alyp barlap, eliňizdäki sumkalaryňyzy, çemodanlaryňyzy içe barlaýarlar? Kanun bar bolsa, şu zatlara ýol berýärmi? Ýurtdan çykmak üçin näçe müň dollar pul töleýäňiz? Ýöne kanun boýunça her kim syýahat etmäge, turist bolup daşaryýa çykmaga haky bar. HSM Telegram kanala näçeli habarlar gelýär. Soňam başga platformalarda şunuň ýaly habarlary görýäs. Adamlar aglap prezidente ýalbarýarlar. Hormatly prezidentimiz elimizden öýümizi aldylar. Elimizden topragymyzy aldylar diýip ýalbaryp wideo çekýärler, hat ýazýarlar. Eger kanun bar bolsa, şu öýler, şu topraklar adamlaryň elinden alynmalymy? Muňa hormatly prezidentiňiz ýol berýärmi? Soňam haçan, nirde gördüňiz? Bir gezek

Bir ýurtda kanun işleýän bolsa, şu zatlara ýol berýärmidi? Halkyň ýarysy ýurtuň daşyna çykdy, iş gözleýinde. Ine şular indi ýurta yzyna gaýdyp baransoň, şulara pensiýa barmy? Türkiýede işledik, işleýäs. Ýöne näme üçin etsem öz ýurtumyza gaýtmaly bolýas. Bäriň bärini ýagdaýlaryna menä görüp otyrsyňyz hazir. Öz ýurtymyza gaýtmaly. Öz ýurtymyza gaýdan soň ýurtuň içinde iş ýok. Çörek ýok. Pensiýa ýok. Näme şeýdip gün görmäli? Şu kanunsyzlyklaryň birnäçesini aýdyp geçdim häzir. Aýdyp otursaň, munuň yzy gutarmaýar. Ýurduň içinde bolup durýan zatlary. Ýa kanun bularyň hemmesiniň sebäbi kanunyň ýoklugy. Ýöne näme üçindir bizleriň halk, bizleriň jemgyýet bu zatlara sessiz galýar. Bu zatlary bolup duran zatlary aýdyp hakyny sorap ortaýa çykmaýarlar. Hakyny sorap ortaýa çykanlarynyň agzyna urýarlar. Sen watan döni diýýärler. Sen watanyňy satdyň diýýärler. Biz näme üçin muňa direnmeli däl? Bizim halkymyz näme üçin direnmeýär? Näme üçin çagalarymyz ýetim ulalmaly? Enesi atasyz ulalmaly. Ene mährini, ata söýgüsini görmeden ulalmaly. Näme üçin? Näme üçin biz öz ýurtumyzda işlemeli däl? Biz Türkiýede berip duran hyzmatymyzy, bärde edýän hyzmatymyzy öz ýurtumyzda etmeli däl? Öz ýurtumyzda, öz maşgalamyzda, öz ojagymyzda. Näme üçin? Bizler ösdürmeli ýurtumyzda işläp hyzmat edip. Näme üçin biz bu haksyzlyklara, bi adalatsyzlyklara, bi kanunsyzlyklara, ahlaksyzlara, ahlaksyzlyklara sessiz galmaly. Ine hazir görýäňiz bütün dünýe aýaklandy. Her kim öz haky üçin, öz adalaty üçin protestler geçirýär. Dur diýýärler. Ýöne näme üçindir Bizeriň halkymyz bunu edip bilen ýok. Näme üçin? Bizer şu başga milletleriň adamlaryndan bir kem ýerimiz barmy? Öz çagalarymyzyň, öz neslimiziň hakyny korap, näme üçin köçä çykmaýas? Näme üçin dur diýmeýäs? Dur diýmä wagty geldi. Wagty gelip geçdi. Çagalarymyzy öz ene mährini, ata söýgüsini görüp ulalmasy üçin öz ýurtumyzda, bizlerem maşgalamyzda, bizlerem öz maşgalamyzda çagalarymyz ýanynda bolmagy üçin bu kanunsyzlyklara, adalatsyzlyga dur deme wagtymyz geldi ildeşler.